Lorati na rumor ta. Wait, as in fight, bro. First, of- Baba, for the first time, eh, two wrongs make a right. Because for the girl to dey expect 500 million for doggy, that's wrong. For Burna to promise 500 million for Doggy, that's wrong. So those two wrong don't make a. Tinubu dey rule Nigeria like who get target o. That's why I say kill them before October 14. No nobody come out. October 14, October 14. Because see the way Nigeria just dey, we we just dey like orphans. tinubu dey rule nigeria na who get who get american passport nigeria wan spoil go go there go collect am nigeria nothing dey work the way dey explain am o this country na the only country dey say the land is green but everywhere red everybody eye dey chook nothing works the way dey explain it do you know that abroad you fit see somebody collapse if you go beside the person wey collapse you go see wetin he take wey he take collapse the name of the substance na knock off knock off don knock am off One of my guy don find sleep six days no fit sleep. He begin ask what can I take to sleep? They come dey recommend different things. Somebody say make he dey drink plenty water. The guy drink water nothing work. They say okay so you have to be exercising. He exercise exercise. They come recommend Optalidon. He drink am nothing. This guy try everything.

so the one dey e don that thing don dey pain am e don cram that voice don dey find that person since say this is big brother that voice so when very that man come call e come say all right na the one say he is the one you no understand na that same voice and you know say na ev- dem dey accuse everybody because the darkest side of a man na when they accuse you say you dey sleep with another man what if the man is not the one even our guy dey accuse am Say before he feature any girl for skit, he go first carry the girl go hotel, carry the girl lie down say who dey do. You understand? They, are- they, they, are- they accuse the guy. But at the end of the day, all these guys they might be innocent because social media matter na two face. Hold on, na- oh, ah, oh, hold on. Social media matter na two face. So if you wan know the truth about social media, the best person to ask na Zixaloma because he knows it all. since when dem born me i never see one person if person dress since when dem born me dem tell the person say all dry person go dress say this your shoe dry this your cloth dry i never see one you go see person you go say when your nose go dry zisaloma just change everything Social media, yes, na social media mess everything up. And na women dey cause all these things. Women, na women, everybody dey fight for woman, fight for woman. Even see uh, senator wey dey shout, the eyes have it, the eyes have it. We no know say for night he dey beg one woman say, can I have it? Everybody dey mess everything up. You know say women are the only people wey dey pretend to hate something for afternoon, come like the thing for night. In the afternoon, women claim they hate suckers.

Zanga zanga e sound like wetin go good as una dey do for here end bad governance end bad governance if police throw tear gas here end of protest ah don mora over see for the first time when north enter protest shey una see the difference as dem dey do end bad governance i say make this thing end for abuja make e no come protest branch enter kaduna. early morning don comot in bad governance in the bad governance na so dem dey come outside dey even ask one say where una dey go he say i no know dem dey end something end the bad governance. and bad governance. Now, do you know part of the reason why dem dey always say make dem no dey do protest na say some people wey be anti-protest dey mastermind di protest to loot, listing, wen una dey loot for Lagos here una go enter supermarket person go pick wetin e fit eat, wetin e need, what you need if we loot for dat side oh subhanallah early morning as I dey end bad governance for Kaduna one guy just waka come e look one guy wen dress clean say ya ne chairman? Guzmonim.

hundred dollar na you give me like that you no injure me same thing wey you go make i get wetin i go use am treat no be you know say basketball she talk say make we no dey collect money if dem give us for stage Gbesike much you dey curious, I no dey hear. How man go dey talk say he love man? Which kind rubbish be that one? Una don start o. Tomorrow now my name go dey K for gist lover. Abeg abeg. You know say these days, this these days, my name, thank God, my name don comot from Don comot for media, don comot for blog small. Na nedu dey na nedu nedu. And if, if you know how they pray every day, Father Lord, change this story. Change this story. God come answer my prayer. My neighbor two face, my name come enter. my neighbor, my neighbor, people come they call me, AY,

Wetin dey happen? Which celebrity dey go down today? Una una like gist and the thing dey sweet una. Wetin una wan believe? Una wan just believe. Hey, you too much. He and that him wife, they go take picture. They no wan kill us, kill us. Kill single people who want to die. Okay, now I don single. Wetin una get? Eh? Wow.

Bros dey fresh everyday see as Wemdy now una know him age fresh man dem dey tell all dem Chiwetala go remove hand for batting dem no dey hear. When you do normal thing your mind go dey everywhere go you know

You dey suffer, dey see my family members dey here, dey count am. I mean, man, suffer full everywhere. Girls now, all those girls wey dey say um, team natural, I go ask am what cream do you rub? He go say I don rub anything o. Na now o, I no know wetin God do for una.

Wanna go on a cool place. Girl go chop corn and pear, post am, come dey say craving satisfied. You get another food? Show us spaghetti wey you no feel like to chop. You dey craze. craving, craving satisfied. Everybody dey go through a lot, Baba. Boy go suffer collect girl number e no go remember to call her again bro everybody dey move on. Ah! But girl say no no no well correct girls dey this Nigeria sha but dem few. Nigeria wey girl girl wey no get work go say I'm craving vacation na vacation you dey you no get work. Where you wan go? No get work you dey you dey crave vacation.

You cannot run away from it. you no fit escape billing, bruh. Who be that? Bonus, calm down, bro. Why you no even suppose dey this area? You suppose just dey outside, dey find anybody car wey dem wan thief, bro. I no know, I no even know whether next year we go do am. Anyway, we go just dey see sha. But all these girls eh, e go dey easy if comedians dey laugh, dem no think even bros Julius know wetin him eye see for him last crack your ribs. So boy, they, they promise me, oh.

So my advice to the girls, yeah, when I know they stress boys too much. As you dey here, you find girl, me and you know say you get more than six girlfriend for this Lagos. If you get problem, you wan buy iPhone 6, add all your ve- boyfriend dem for one WhatsApp group. Introduce them to each other. After all, they no catch you, na you open up. Mike meet Emeka, Emeka meet Chinelo, Chinelo meet I'm your girlfriend. When they remember how you dey treat them, they no go break. Dem go contribute money, buy you iPhone 6. No dey stress one person. bandwagon everywhere girl go wan do birthday go say you wan do charity come carry list of charity give your boyfriend charity na your money you go use your boyfriend tell you say you feel like to do charity na everybody wan do birthday for motherless babies home everybody mother do you know that currently now as i speak to you motherless babies home get food pass me and you get mother and boys go dey form woke

If you wan catch wetin your friend dey do, if you really wan know wetin your friend dey do, just borrow im phone, do like say you wan search for something for browser, check the last things wey im chat, wey im search about, you go know im plan. Like if I collect this my guy phone now check, im go dey check like cheap flights to Russia, you go know say im dey plan to go back. Collect this bros phone now check.

My younger brother now don dey play ball for Spain. I no know who send am. My family WhatsApp group, they don mute me. I'm the first son. How do I explain to my father that comedy is paying? How many jokes I wan crack now to meet up? You know wetin pain me? The useless boy do birthday last week.

All these comedians you see here, come, you think it's- you think they do it for passion? If they bore any comedian that came here to Bawa, let them MOP not pay. You will see. You think you think it's all fun? All those people want to see for Yaba. No be all of them dey craze o. Some na comedians o. Comedians go dey go out o dey for third mainland bridge dey tell himself I went.